Salam mähriban doganlar Dünýä Türkmenleri hemmäňize ullakan taňryýalkasyn minnetdarlyk bildirýän Alla kuwwat bersin diýýän Hormatly tomaşaçylar doganlarymyz ildeşlerimiz ynhamyndan birnäçe sagat owal Dünýä Türkmenleriniň Erkin sesiniň kanaly Erkin ses kanaly täzeden işe başlady Şony gollalyň. Ýerli-ýerden nirde ýaşaýan bolsak, öz ýaşaýan ýerimizdäki türkmenleň sesini bütin dünýä ýetireliň. Şolaň problemalaryny, gündelik durmuşyny, biziň umumy ykbalymyz, umumy geljegimiz baradaky pikirleňizi maksatnamalaryňyzy, biziň edýän çykyşlarymyza öz garaýyşlaryňyzy yzygiderli ýetirip duruň diýip haýyş etdik. Birnäçe sagadyň içinde Oguz han atamyzyň awlugy bolan, aw awlan, awa baý bolan ýerinden, nireden? Aw, kän, stan, Awkänistandaky Türkmen kowumlarymyz, doganlarymyz biziň dogry iş edýändigimizi bildirdiler we gerek bolsa her hili goldawy bermäge taýýardygyny bütin dünýä türkmenlerine, tomaşaçylarymyza ýetirmegimizi haýyş etdiler. Şonuň üçin Awgänistandaky türkmen doganlarymyza, bizi gollaýan, bize tomaşa edýän, biziň bilen bir perdeden gopýan, biziň bilen pikirdeş, syrdaş, bir maksada ümzügen doganlarymyza, kowum-gardaşlarymyza ullakan taňryýalkasyn aýdýan. Ýene şular ýaly minnetdarlyk Günorta Türkmenistan, ýagny türkmeniň sährasyna, ýaýlagyna, Magtymguly atamyzyň ylham berýän ýerine, ýurduna, Türkmensähra. Allajan nesip etdi, iki gezek Türkmensährada iş saparynda boldum. Birinjisi Türkiýäniň Döwlet teleradioguramosynda işleýän wagty. Ikinji gezegem Azatlyk Radiosynda işleýän wagty türkmençiligiň, türkmeniň ruhunyň, türkmeniň däp-dessurynyň, hakyky türkmeniň bütin öýjükleňňe siňýän ýeri, täsir edýän ýeri nire? Türkmensähra. Ine şoň üçinem. Magtymgulyň ylhamy bilen, Döwletmämmet Azadynyň ylhamy bilen, ýaşulularymyzyň ak patasy bilen Türkmensährada şeýle ýazyjylar, şeýle şahyrlar, şeýle intelligensiýanyň wekilleri bar, doganlar. Men öz gözüm bilen gördüm. Şolar bilen dünýä türkmenleri gepleşiklerinem taýýarladym. Dünýäň islendik şahyry bilen, meşhur tanymal şahyry ýazyjysy intelligensiýaň wekili bilen arkaýyn öz hünärini görkezip şolar bilen bäsleşip biljek derejede Türkmensähra türkmençilige türkmeniň kämilleşen hünärli gerçek goç ýigitlerine gyzlaryna diýseň baý Türkmensähra biziň milli hazynamyz baýlygymyz ylhamymyz. Ine şoň üçinem, şeýle güýç bilen, şeýle ylham bilen, şeýle aýratynlyk bilen edýän işiňiz gaty dogry iş, biz şu edýän işiňizi gollaýas diýip, yzygiderli ýagdaýda öz gollugyny, duýgudaşlygyny bildirýän Türkmensähradan bize ýazýan ses ýazgy bilen ýa-da hat bilen dürli görnüşde bize öz gollugyny bildirýän doganlarymyza-da Edil Awgänistandaky doganlarymyza aýdyşymyz ýaly, ullakan taňryýalkasyn aýdýas, çäksiz minnetdarlyk bildirýäs. Biziň taryhymyz, ata-babalarymyz, aslymyz bir bolşy ýaly, biziň geljegimizem bir. Biz şeýle düşünjede hereket edýäs. Bilelikde nesip bolsa eşretli günlere ýeteris. Köp sag boluň!